Merci Carole. Léif Komeroden a Komerodinnen, léif Journalisten a Journalistinnen, léif Invitéen. Eis Gesellschaft ass eng Konstruktioun vum Mënsch an am Fong fir de Mënsch, mee erëm ëmmer manner fir de Mënsch, respektiv fir ëmmer manner Mënschen, d'Konzentratioun vu Räichtum op e puer wéineger an de Gruef par rapport zu de villen, deenen, déi de Räichtum produzéieren, mä och deene wou sech ëm d'Leit këmmeren, a Spideeler, a Schoulen, an Heemer. an anere soziale Strukture gëtt ëmmer méi grouss an ass op engem historeschen Ecart, änlech wéi deem virun 100 Joer, virun zwee Weltkricher. Hunn ech elo Krich gesot? Dovunner schwätzt jo awer bal kee méi sou wierklech. Et ass méi wéi en Hannergrondgeräisch. Wat een ëmmer erëm esou héiert an de Medien, et schéngt éischter akzeptéiert ze ginn, wéi eng Naturkatastroph, op déi ee keen Afloss méi huet. An et géif just un e puer Verréckte leien, déi doriwwer decidéieren vläit. Mä och dat ass eng Konstruktioun, an déi mer erafalen, an et ass eng Feelkonstruktioun, well Krich ass ëmmer e Resultat vun enger Politik a ganz seele vun enger, déi just déi betraffe Länner betrëfft. Krich ass, fir et op de Punkt ze bréngen a fir Kloertext ze schwätzen, Eng direkt Auswierkung vun engem System, deen op Ausbeutung berout, an dee System heescht Kapitalismus. De Krich, dee gefouert gëtt vu vill, huet vill Gesiichter. Et ass e Krich innerhalb vun de Länner. Deen déi räich Klasse géint déi schafend Leit féieren. Et ass e Krich, dee gefouert gëtt weltwäit tëscht den dominante Klasse vun de verschiddene Länner. Et muss ee ganz kloer verstoen, datt de soziale Krich, deen déi dominant Klasse féieren, an de reale Krich, deen déi selwecht Leid ausléisen keng Fatalitéit ass. Weltwäit mussen d'Volleker sech géint Ongerechtegkeeten zesummen asetzen. Dat ass dat bescht Mëttel géint all Form vu Kricher. A wann d'Virstellungskraaft vun eis all erëm méi. zouléisst, kënne mär déi Politik erëm méi beaflossen. Mee opgepasst, scheinbar geet et net duer, datt ee just eemol en masse sech mobiliséiert géint e Krich, wéi zum Beispill déi lescht grouss Mobilisatioun géint den Irakkrich. Mär hätten net dierften noloossen, wëll elo loosse mär Kricher zou, wéi a Syrien, wéi a Libyen, wéi an der Ukrain a wéi esou vill aner Kricher, déi momentan stattfannen, ouni iwwerhaapt op d'Strooss ze goen an Ehemolege aus der Friddensbewegung, grad ewéi Parteien, déi am Fong historesch missten, un deenen eppes misst geleeë sinn, u Fridden an un Ofrëschtung, ma déi rëscht elo fläisseg op an der Regierung an decidéiere mat, wann de Budget vun der Oprüstung ëm dat Duebelt, bis zu iwwer 300 Milliounen, opgestockt gëtt. Wann ech scho beim Internationale sinn, wëll ech kuerz op all d'Alarmsignaler fir Europa an d'Welt opmierksam maachen, ouni awer elo op all Risikohäerd anzegoen, mä éischter op déi synthetesch staark Intro vun eiserem Deputéierten David Wagner hiweisen am Ufank vun der leschter Budgetsried. Déi kënnt der dann och op eisem Youtube Kanal nokucken, fir iech d'Rei elo net ze laang ze man. An ech wëll awer dobäi fügen, wat hien net an der begrenzter Chambersriedzäit konnt ënnerkréien, dass a Polen an an Ungarn, matten an der EU, antidemokratesch Prozesser am gaange sinn, déi eis all mussen alarméieren. Mä och zwëschent deene Länner an eis hei leien zwee Länner dozwëschent, wou eng nei Regierung un de Pouvoir kënnt mat enger rietser Partei, déi net onwichtig Ministerien huet, a läit Däitschland, wou d'AfD relativ staark an de Bundestag komm ass, op jiddefalls ze staark. An do hunn déi Parteien, déi sech net méi ëm d'Leit gekëmmert hunn, déi. Politik zeréckgebaut hunn an de Marché vill ze vill iwwerlooss hunn, hir wesentlech Verantwortung dodrunner. Och dat ass rëm keng Fatalitéit, datt dat geschitt. Krich, wuessend sozial Ongerechtegkeet, Steierevasioun, d'Ofhänke vun ëmmer méi Leit, a se domat an d'Äerm vun der Rietser dreiwen, awer och Aarmut, Honger a Mënscherechter, déi weider a weider bafouéiert ginn, de Klimawandel, dass Flüchtlingen ëmmer manner oft Schutz fannen, wéi dass se de Schutz fannen, dee se brauchen, an och nach ëmmer Ganz no och bei eis, de Mëssbrauch vu Mënschen iwwer aner Mënschen, an haaptsächlech vu Männer iwwer Fraen, wat MeToo och deenen elo gewisen huet, déi et nach ëmmer net wollte gesinn, woubäi et jo bei wäitem näischt Neies ass. Alles dat fuerdert vun eis all a jidderengem haut, Net nëmmen een Indignez-vous, mee een Engagez-vous, wéi de Stephan Hessel en zweet Buch betitelt huet, fir och dat laangfristegt Engagement ze nennen, wat et wierklech brauch fir Verännerung. Ma och an der Wirtschaftspolitik, respektiv wann et ëm d'Aarbechtskonditioune geet, schéngt d'Virstellungskraaft vun eiser Gesellschaft momentan an enger Sakaass ze stiechen. Wann een kapitalistesch Dogmen a Fro stellt, logesch Raisonnementer ustellt, déi mat Zuele beluecht sinn, an domadder ausseet, dass eppes Grondsätzleches schif leeft, an dass et misst änneren, fir dass d'Konzerner net méi schalten a walte kënnen, wéi se wëllen, da gëtt een ugekuckt wéi en Autobus. Dat huet d'Verdäiwelung vum Jean-Luc Mélenchon, Wärend de Presidentiellen, gewise vun de Medien a vun der etabléierter Politik, an awer ass et inspiréierend gewiescht, ze gesinn, datt d'France insoumise a Frankräich et fäerdeg bruet huet, ganz vill Leit ze mobiliséieren an d'Virstellungskraaft vun de Leit erëm ze beförderen, grad wéi och de Corbyn an der Campagne a Groussbritannien. an an deem Sënn och 2017 e positiivt Signal gesat huet. Ma mir wëlle kee Modell onbedéngt aus dem Ausland kopéieren, mir loossen eis awer gären inspiréieren, wëll iwwerall op der Welt kämpfe lénker Antikapitaliste fir déi selwecht Ziler, nämlech déi vun der Befreiung vum Mënsch vun der Ënnerdréckung an der Bevirmundung. Mir wëssen awer och ganz gutt, wat op kee Fall a Fro kënnt, A Frankräich gëtt et eng staark Lénk, et gëtt awer och eng staark Droite, ënnert anerem déi vum President Macron, dem Président des riches. Deen inspiréiert anscheinend och Leit hei zu Lëtzebuerg, déi vläicht och Premier vun de Räiche gi wëllen. Ma dat ass eng Gefor fir déi schaffend Leit. A fir géint déi Gefor ze goe muss een natierlech déi Lénk ënnerstëtzen. Mee domadder geet et net duer. Déi schaffend Leit, déi jonk Leit, déi eeler, déi mat de klenge Pensiounen, d'Fraen, all déi Marginaliséiert vun dësem System mussen zesummen Sech mobiliséiere géint all déi, déi eis erkämpfte Rechter a Fro stellen. Op jidder Fall ass dat de Wee, deen ee muss aschloen. Wëll et wär eng kulturell an intellektuell Bankrotterklärung, wa mär weider an d'Richtung ginn, dass ëmmer manner Leit ëmmer manner iwwert bestehend Verhältnisser a Strukture kinnten eraus denken. Dobäi muss ee soen, dass dat wat konstruéiert ginn ass, och kann dekonstruéiert ka ginn a mer esou d'Gesellschaft kënnen transforméieren. Eise Rôle als déi Lénk ass méi wéi jee fir Alternativen ze denken a se opzebauen. Déi Lénk steet wéi keng aner Beweegung fir eng sozial an eng ökologesch Verännerung vun der Gesellschaft, an zwar net nëmme fir d'Leit, mee mat de Leit. Grondleeënd dofir ass eng méi demokratesch Verfaassung, Déi hu mär 2014 ausgeschafft an ëffentlech participativ mat de Leit diskutéiert, ier mär se dann 2015 och deposéiert hunn. De Staat muss duerch méi Demokratie, méi Grondrechter a méi sozial Gerechtegkeet a sengem Optrag par rapport zum Bierger gestäerkt ginn. Amplaz nëmme bestoend Verhältnisser ze strukturéieren an ze securiséieren. Essentiel ass, datt Leit sech duerch hir Aarbecht hiert onofhängegt Liewe kënnen opbauen. Dofir schloe mär schonn zënter 10 Joer vir, de Mindestloun substantiell eropzesetzen a maachen net eréischt virun de Wahlen Virschléi fir den Aarmutsrisiko vun deem 130.000 Leit an dësem Land betraff sinn, opzefänken. Mär hunn zwou Motiounen an der Chamber abruecht an do hu mer keng Ënnerstëtzung an der Chamber fonnt vun all deenen, déi dat elo mengen zu engem Wahlkampfthema ze maachen. D'Schéier tëschent Aarm a Räich geet ëmmer méi auserneen, an dat ass d'Konsequenz vu politesche Feelentscheedungen. Dréngend ass et, datt mär op ee vun deene schlëmmste Mësstänn hei am Land, dem Wunnraum, mat konkrete Propose reagéieren an eis Proposition de loi méi eng kloer Sprooch schwätzt wéi all Walplakat a ronnen Dësch. an dass dës Proposition de loi nach ëmmer net um Ordre du jour war vun enger Kommissioun an an der Chamber weiderkomm ass, schwätzt och eng kloer Sprooch, a vill méi eng kloer Sprooch wéi Wahlprogrammer, déi mer geschwënn erëm an eise Boîte wäerte gesinn. Och wat mer gesinn an der Regierungsbedeelegung, an de Regierungen an an de Gemengen, Do geschitt näischt Decidéiertes géint d'Wunnengsnout, wëll d'Fakte weisen, de Fonds Logement huet 2016 kaum Wunnenge gebaut, d'Stad Lëtzebuerg an d'large Majoritéit vun de Gemenge refuséiere sozial Wunnengen ze bauen. De Leerstand gëtt net decidéiert bekämpft duerch zum Beispill eng Tax. Fir déi Lénk ass den Optrag vum Staat, dee fir d'Rechter vun de Leit anzestoen an net an ze schützen viru grousse Promoteuren, Investoren a multinationalen Entreprisen an net ëmgekéiert. Mee an eisem Land gëtt et e Problem mat Interessekonflikter an déi Lénk steet dofir, déi ze identifizéieren, ze benennen A Konsequenzen ze fuerderen, déi och déi politesch Decideuren dorauser mussen zéien. De fräie Marché huet versot a këmmert sech just ëm sech selwer. Et ass um Staat fir sech ëm d'Leit ze këmmeren, datt se sech en Dag iwwert dem Kapp kënne leeschteren, an net ëm Promoteuren ze këmmeren. Vital ass et, dass mer eis Ëmwelt erhalen an endlech dem Klimawandel Rechnung droen. Wa mer iwwer Klimaschutz an d'Loftqualitéit schwätzen, da schwätze mer eigentlech iwwer den ëffentlechen Transport. Dat, wat gemaach gëtt, ass gutt an néideg, mee et ass net genuch do, wou mer mëttlerweil stinn. Virun 20 Joer war den Tram dat éischt politescht Thema, zu deem ech mech engagéiert hunn. Virun 20 Joer wär dat doten néideg gewiescht, déi Décisioun ze huelen. Haut ass et schonn dépasséiert a mär sinn hannendrun. Et misst elo schonn dat ganzt Netz befueren, wou geplangt ass. Fir iwwer Natur-, Buedem oder Waasserschutz ze schwätzen, muss nieft der Verseuchung, déi nach ëmmer op Industrieterrainen, zum Beispill vun Arcelor-Mittal zu Déifferdeng, deeglech geschitt, op Deponien, déi net sanéiert sinn, déi net ofgeséchert sinn, muss awer och virun allem iwwer d'Landwirtschaft geschwat ginn. Et gëtt endlech Zäit, dass mer ophale mat Pestiziden a mat Massenhaltung vun Déieren. eis Landwirtschaft ze bedreiwen. Eist Zil muss sinn, eng Landwirtschaft, wou 100 Prozent Bio ass an déi et méiglech mécht, dass eis Natur an eis Biodiversitéit sech erëm kann erhuelen. D'Ëmweltbewegung, déi mam Mouvement écologique dëst Joer 50 Joer feiert, a mär gratuléieren, huet elo scho laang genuch a qualifizéiert op déi Saachen higewisen. Et gëtt elo endlech Zäit, ze handelen. Bio-Geméis fir de lokale Moart a kee Jughurt fir den Export a China, muss de Credo sinn. Visionär ass et, wann déi laang Lénk zënter sengen Ufänk fir eng Aarbechtszäitverkierzung mat vollem Lounausgläich antrëtt. Wëll d'Aarbecht sech verännert huet, wëll d'Digitaliséierung fortschrëtt a wëll d'Produktivitéit zënter Joerzéngten eropgaangen ass. Dës Grënn beleeën, datt d'Aarbecht sech verännert an datt een deem muss Rechnung droen. A mär hunn schonn 2010 op esou Entwécklungen opmierksam gemaach an eng Campagne, Gemaach fir op d'Recht op Aarbecht hinzeweisen. Well Aarbecht ass keng Matière première, déi ee kann ewechgeheien, wann ee se net méi brauch. Aarbecht ass eppes, wat jidderee brauch a verdéngt huet, fir sech aktiv an eis Gesellschaft anzebréngen. A se muss just richteg verdeelt ginn. An dat ass eng politesch Decisioun an eng politesch Gestaltung. déi och eis Virstellungskraaft erëm muss erméiglechen, wëll vill ze vill Leit mengen, dat wär net realistesch. Et ass realistesch, wa mer d'Kräfteverhältnisser dofir opbauen. Iwwerfälleg ass et dann endlech mat der Nischepolitik opzehalen, déi néischt anescht mécht, wéi aus Ongerechtegkeeten Kapital ze schloen. Ob dat d'Finanzplaz ass, déi an Europa de Steierdumping undreift, an den Image vum Land a Verruff bréngt, oder Initiative wéi de Space Mining, wou mär emol net international Verträg mengen respektéieren ze mussen, an esouguer eng Notioun wéi Bien commun. Wann et ëm de Weltall geet, op de Mound schéissen an och nach ëmmer en Deel vun eise finanzielle Rezette vum Tanktourismus dëser ierdescher fossiler Ressource ofhängeg maachen. Déi effikasste Klima a Kooperatiounspolitik ass déi, wou mer déi Ongerechtegkeeten ophalen a Kaf ze huelen, déi mär mat den exploitéierte Nische verstäerken an eis mat engem blannen A eise Modell dorauser finanzéieren. Déi Lénk traut sech als eenzeg politesch Kraaft dëst unzeschwätzen an net fir vun haut op moar an d'Blannt eran ze sprangen, mee fir op Grond vun engem largen ëffentlechen Debat ee selwer geplangten Ausstig aus der Finanzplaz unzegoen, amplaz op een opgezwongenen Notausstieg ukommen ze loossen. Wëll mär bezuelen net nach eng Kéier fir är Kris. Wat ass also de Bilan vun der leschter an de leschte Legislaturen? Wou sti mär haut? Immobilitéit, Schaffen ouni Enn, Zersiidlung, Wunnengsnoutstand. E schlechte Ruff uechtert d'Welt an e materielle Wuelstand, deen net generaliséiert ass, vun deem net jidderee profitéiert, an och déi, déi dovunner profitéieren, hunn domanner net all d'Gléck op der Äerd an eisem Land. Ëmmer méi Leit hunn nämlech d'Gefill, sënnlos am Hamsterrad ze dréinen. D'Krankheet, mat där eiser Gesellschaft ze kämpfen huet, heescht Burnout. 53 Prozent leiden ënner Stress op der Aarbecht, 15 Prozent ënner Épuisement continuel. Ech zitéieren de meeschtgelikte Kommentar ënnert dem Artikel, ënnert engem Artikel, deen um Essentiel zu deem Thema stung.

Bienta, bientôt on verra dans les annonces de travail, bonne gestion du burn-out, fourniture d'un traitement à l'embauche si besoin. Pseudonym ouvrier, de 16 Februar 2017. Oder fir eng Mamm ze zitéieren, wou am Finanzsecteur schafft, Déi seet, Et ass schlecht gesinn, wann een net bis 7, 8 Auer owes schafft. Dofir ginn déi, lount et sech och net éischter op d'Aarbecht ze goen. An et ass och kee Grond, méi fréi vun der Aarbecht, méi spéit op d'Aarbecht ze kommen oder méi fréi ze goen, wéinst de Kanner. Nee, wann een iergendswéi Verständnis op der Aarbecht wëll, da muss ee soen, et wär wéinst dem Auto gewiescht oder et hätt een am Stau gestan. Mä och op Aarbechtsplazen, wou manner Drock besteet, ass een net gefeit virun engem deegleche Malaise. Muss ee wëssen, datt e wichtege Grond vum Burnout deen ass vun der Sënnlosegkeet vun engem senger Aarbecht, an déi ass bei wäitem net ëmmer ginn. D'Banke ginn also gerett, ëffentlech Déngschter gi privatiséiert an d'Leit ginn ausgedéckt wéi Zitrounen. An dat muss ophalen! An. Mee elo sinn ech trotz guddem Virsaz erëm ofgeschweift. Ech war am Fong dobäi ze soen, dass Lëtzebuerg ee Projet brauch, ee Modell, een neie Modell, wéi Lëtzebuerg am internationalen a regionalen Ëmfeld esou transforméiert ka ginn, dass wirtschaftlech, sozial, ökologesch an demokratesch Froe fir d'Leit a mat de Leit geléist ginn. An mär sinn net eleng als déi Lénk fir déi Virstellungskraaft a Militanz ze hunn, fir dat Bestehend ze iwwerkommen, d'Gewerkschaften, d'Kulturschaffend, d'Transition-Beweegung, d'Economie solidaire a local, d'feministesch Beweegung, d'Solidaritéitsbeweegung mat de Geflüchteten a fortschrëttlech Medien, Jugendbeweegungen an e groussen Deel vun der méi breeder Zivilgesellschaft schaffen och an déi Richtung. An déi Lénk kann mat 30 Prozent, dat muss ee mat der Virsiicht, wéi ee Sondagen interpretéiert, awer kucken, an trotzdeem kann een vergläiche mat aneren, mee 30 Prozent vun de Leit, laut deem Sondage vun rtl, vertrauen déi Lénk. Also kënne mir op eng breet Vertrauensbasis bei de Leit ziele fir am politeschen Debat stellvertriedend fir dës alternativ Visioun vu Lëtzebuerg anzestoen. A fir eis wäert och weiderhin d'transformatoresch Politik a Personalien, déi mär wëllen, viru Muechtpositiounen a Personalie stoen. De level playing field, deen déi etabléiert Parteien am Hibleck op de Wahlkampf opféieren, mat wahnwinzegen Koalitiounsvirstellungen, Optiounen oder carrément Fusiounsambitiounen, ass net eis Tasse de thé. Dat iwwerléusse mär aneren, och wa se mat där Approche schonn ze vill Leit vun der Politik degoutéiert hunn. Mär konzentréieren eis Duerch eis politesch Praxis, op eis Inhalter, awer och op eis demokratesch Prinzipie wéi Rotatioun an Anticumul, an domadder weiderhin drop d'Leit ze mobiliséieren, wéi dëst fir eis eis fir d'Gemengewale gelongen ass, wou mer esou vill Leit esou paritätesch, esou jonk a motivéiert Leit mobiliséiere konnten a kandidéiert hunn an domadder eis Präsenz bei de Leit gestäerkt hunn. Bei der aktueller Situatioun wär sécherlech méi néideg a genee dat gi mir dëst Joer fir d'Chamberswalen un. Dofir wënschen ech. Eis all ofschléissend ee Joer 2018, dat vill Beweegung a Verännerung an eis Gesellschaft bréngt a mär sou muench fix Idee un d'Wackele bréngen. Mär sinn déi transformatoresch Lénk, fir déi vill an net déi wéineg. Oder fir et mam rosa Luxemburg op de Punkt ze bréngen,